Buri izooba eishomeero rya Rwemikoma Seed School erikushangwa omu gomborora eya Rwemikoma, disiturikiti eya Kazo baagwera omu kagwebwa nyima y'omwegi orikumanywa nka Twinamatsiko Mathias okugwa omu iziba. Abeegi bagyenzi be nibagira ngu bagume bamwine aha ishomero. Batyo nikwo kushuuma aha naikondo okutaha amaizi kandi Matias nikwo kuba arugamu akagyenda ahu yaaba naaza kwogyera aha iziba eryaaba riri haihi beitu nikwo kugwa omu iziba eryo. Abeegi aba nibajuurira Matias ku abe ari omwana w'emicwe mirungi kandi nibagira ngu abe ataine nshonga yoona na muntu. Amazina gangye nibanyeta Makura Thomas haza niinye Siipi w'eri ishomero erya Rumuko Masiiri Secondary School. Twaba twaruga aha ranki, ndyaza aha ziriyo nizihika nka shaaha nka mushanju n'edakiika nka na n'eitaano. Naaba ndi omu kiraasi, omwana omwe yaija anshanga omu kiraasi ati, omugyenzi waawe nibamweta Masiasi, twine amatsiko. Mbwenu mba ndi omu kiraasi omwana agira ati, Mutwe ku aizire? Arakidaamu, omwana yaaruga omu kiziba ekyo. Mbwenu naanye nintyo nka nk'omuntu eki arikubaasa kukora nyirukaanga nyikayo. Nyikayo baronda omuntu araabe naabaasa kubiihamu nangwa babanza baremwa kwonka ku baaheza baamuihamu. Zaabanziba nka shaaha nka ikumi neibiri obwire obu nibwo baaruga kumwihamu pooriisi yaamutwara.
Nkaanye omwana ow'okuruga ine yangye abaire ari omwana arikukwatanisa na bataahi be mbwenu nimpurira weena aine obusaasi munonga aine obusaasi ahabw'okuba mbiire ntakamukwatairemu any wrong thing tihaine ekintu kyona eki abaire yaakozire ekibaire nikireeta emicwe mibi kwonka mbwenu nimpurira nyine obusaasi munonga. Amazina niinye Mucunguzi Innocent, ninshoma siniya waani, nyine okusaasa kw'amaani ahabwa munywani wangye Masiko, yaagyenda erizooba. Twaba tumwine baija ahu twaba tumwine shaaha mushanju ahu twaheza kukwata ka ranki, twagyenda twashuma na Wabowa, omugisha omuhaire twaguma aho nituhi nitwoga kwonka ku tureebeka akaza omu maizi akagyenda, bambi maasho ogu munywani wangye niimugambaho tugira niimugambaho kugira ngu obu yaagyenda kwonka aba aine emicwe mirungi taine muzigo n'ogu mbiire naamukwatsiremu okureetsa tiburiho Kare mweme Asa yarya omwana murungi n'obu araabe yaagyenda, Ruhanga amuhe ekihumuro kirungi. Mukuru w'eishomero erya Rwemukoma Seed School, Omwami Tumushabe Eliabu, naashoboorora naagira ngu omu kuteekateeka kwe, omwana ogu ateekwa kuba yaaba naazaana nikwo okugwa omu maizi. Eliabu naagira ngu omwana ogu abe ataine micwe mibi yoona eyaakubaasa kumuteekateekyesaho kuba yaayinaga omu maizi nari okuba yaasinzire. Eliabu naayongyera agira ngu bo nk'eishomero nibashaasha munonga ahabw'okufeerwa omwana waabo. Amaziina nibanyeta Tumushabe Eliabu, nk'eishomero twafeerwa. Garatinya kusaasira oine. Shwe ku omwana muto nk'ogwo yaasiiba itara nibyo kuba oine kuteekateeka ngu ahikire aha levo y'okufa. Kwonka nyowe ningira ngu harimu ebintu bibiri. One, n'omwana nk'oku abaana barikubaasa kuza kuzaana atakigyendereire akafa. Ekyo ekyo nimbaasa kukitwara ntyo. Ekyakabiri. Tinyine ekintu nyowe eki naareebire eky'okugira ngu ogu omwana yaahigaho oba yaayinaga nk'omu nk'omu maizi ahakuba tinkukimanya. Kwonka nyowe hati eki nkuteekateeka nitubaasa kuba omweshombo gw'abaana ahabw'okuba nooreeba yaaza aine eshaaha ezitari zimwe kandi rekodi ye timbi erikugira ngu aine emicwe mibi ahabw'okuba tinkamukwataga asinzire. ngu ninga ya naruga ahu eraturukire mbwenu eyi yakirya omwana bwaba nkoku okumanya abaana ba sibyakabiri. Eliabu nashoborora nagya ngu ekikorwa eki obu kyaza kubaho yaba atari haishomero baitu ku yaza kwija nikwo kushanga omwana ogwo yagwire omu iziba. Ku nareba ishomero rigye abaana ba fo abingi baherize kutaha. naakwata naaza omu saaviisi ya ya Lurukoma Church of Uganda. Ku zaazahika mu shaaha makumi ana, bampeerera esimu ngu omwana yaaruga omu izooba. Nyowe naija niirukanga, nkahika aha ishomero nkarabaho, nyowe naaninteekateeka ngu yaaruga omu izooba. aremeiremu nitubaasa okumwihamu ku naahikamu nitubaasa kumworeka ngu baahera yaagambira okuruga eshaaha ezo twaronda ab'okumwihamu abaata baatandika kugyezaho kumwihamu kwonka kyakira kubaasika kuhisya ahu twabona ondiijo omuntu akamutwihira omu katongore akaija kandi ku yaazamu omu maizi akamwiha. Ekyakabiri eki twakora n'okuraratinga poriisi ekaija kutukwata okuronda omutumbi gw'omwana ogwo omu maizi. Kandi eki poriisi yaakora ki? Mbwenu ahi ndikugambira, poriisi yaatwara omutumba ogwe omu irwariro rya Kazo nti niija kugamba nabo nyenkyakare batugambire ripootisi ku ei baazikozire, ahi baraheerize ripootisi, niyo turiihireyo omutumba zaaza oku barikugusiika. Omwana owitwa Amaizi nitumweta twine amatsiko Mathias ow'ekyakabiri ari omu myaka ikumi na mukaaga.